Исәнмесез, хөрмәтле тамашачылар! Сез Татарстан 24 телеканалында Кукмара яңалыкларын карыйсыз. Атнаның мөһим вакыйгалары белән мин, Миләүшә Хаҗиева таныштырырмын. Ә хәзер төп темалар турында кыскача. Без сине онытмыйбыз! Огромное спасибо, что вы делаете все, чтобы увековечить память наших бойцов. Өченче номерлы Кукмара мәктәбендә өченче мемориаль такта ачылды. Нәсел буенча килгән хөнәр. Ашап чыгам да столовойдан, сразу трактор янына килә. Фәләховлар ни өчен машина йөртүче юлын сайлаганнар? Көнгә ике меңгә якын кешене ашаталар. Мне здесь очень э, сильно нравится, и я тут все съедаю. Мәктәптә пешекчеләр бу бурычларны ничек үтиләр? Белем һәм тәрбия бирү өчен уртак мәйданчык. Тәнәфестә балалар керә, Постоянно журналларны, ниләрне карыйлар, рәсем ясыйлар, китап карыйлар. Каенсар авылында урнашкан күп функцияле үзәк ничек эшли? Кешеләргә гел ярдәм итәргә ашыкты. Бөтен Россия ситуациясен сорап, шул хәтле кызыксынып, ахыргы көннәренә хәтле шул хәтле бөтен нәрсәне белеп яшисе килде. Кукмарада легендар җитәкче истәлегенә мемориаль такта куйдылар. Яхшы ир, яраткан ул һәм әти. Кукмараның өченче урта мәктәбендә белем алган чыгарылыш сыйныф укучысы Шәфигуллин Илдар истәлегенә мемориаль такта ачылды. Ул узган елның декабрендә махсус хәрби операция зонасында һәлак булган. Чара турында тулырак киләсе язмада. Он героически погиб на землях Украины, защищая честь и славу нашего государства России. Илдар Шәфигуллин махсус хәрби операция зонасына узган елның ноябрендә үз теләге белән киткән. Хәрбинең гаиләсенә аның карарын кабул итү авыр була, ләкин ул ахырга кадәр үз сүзендә торган. Без шунда булырга тиеш, иптәшләр янында булырга тиеш, илне сакларга тиеш, дип шулай китәргә уйлады инде ул. Без аны инде туктатып та калдык, балалар да бар, безне ташлап китмә, диеп. Әле кечкенә малайга унбер яшь кенә. Ул бик кечкенә бит, дип инде мин, без җиңеп кайтырга тиеш, дип яңадан уйлады инде ул китергә. Ләкин Илдар үзенең теләген тормышка ашыра алмый калган. Хәрби операция зонасында ул бер айдан да кимрәк вакыт кына тора алган. Ә хәзер туган мәктәбендә урнаштырылган мемориаль тактадан гына елмаеп карый. К сожалению, войны, специальные военные операции в том числе, не может. Кызганычка каршы, махсус хәрби операция корбаннарсыз бара алмый. Һәм без бүген мәктәлебездә өченче мемориаль тактаны ачабыз. Бу балаларыбызда илебезгә хөрмәт уятыр дип өметләнәбез. Кукмара районы бүгенге көндә безнең хәрбиләргә актив ярдәм итә. Башкарма комитет карары белән аларның гаиләләренә дә аерым ярдәм чаралары эшләнгән. Если бойцы у нас на зоне СВО, то семьи здесь. Безнең төп бурыч, хәрбиләрнең гаиләләрен ярдәмсез калдырмау. Бу ярдәм чаралары саклаучыларыбызның балалары, хатыннары һәм әниләре өчен эшләнгән. Бүгенге көндә аларга утын бирүдән алып, мәгариф учреждениеләрендә бушлай туклану, бушлай түгәрәкләр һәм башка бик күп нәрсәләр белән ярдәм күрсәтелә. Икенче сентябрьдән Татарстанда Россия Федерациясе Оборона министрлыгы белән контракт төзүчеләр ике миллион сумга кадәр түләү алырга мөмкин. Миләүшә Хаҗиева, Марат Сабирҗанов. Кукмара яңалыклары. Автомобиль юллары дөньясында машина йөртүче һөнәре чын мираска әйләнгән күп санлы гаиләләр бар. Аларда һөнәр буыннан буынга тапшырыла башлый. Шундый династияләрнең берсе, Фәләховлар гаиләсе. Безнең төшерү төркеме тәҗрибәле машина йөртүчеләр белән аралашты һәм аларның ни өчен нәкъ менә шушы һөнәрне сайлаганнарын белде. Ринат Фәләхов, тәҗрибәле, күп еллык стажы булган машина йөртүче. Трактор руле артында ул 46 ел буе эшләгән. Техникага Ринат беренче тапкыр 1978 елда колхозда остаханәдә эшләгәндә утыра. Башта әтисе белән бергә эшли. Техникага мәхәббәт нәкъ менә аңардан күчкән, ди. Әти, трактор да сидери инде. Әйдә, әтиең белән кара-каршы утырып эшлә, дип, ул мине әти янына тракторга утыртты. Ул вакытта трактористлар бөтенесе дә икешәр смена алый. Хәзер алар бер генә смена алый инде. Ринатның улы Айрат Фәләхов шулай ук әтисенең эзләре буенча киткән. Ул да шушы һөнәрне сайлаган. Эш стажы буенча ул әтисеннән калышмый, егерме елдан артык машина йөртүче булып эшли. Айрат КАМАЗ белән идарә итә һәм шул сәбәпле, аңа ерак сәфәрләргә чыгарга туры килә. Узган ел бәрәңге ташыдым Чувашка. Зеленовскидан корма ташыйм хәзерге вакытта. Шрот белән жмых ташыйбыз. Зарплаталар сезонда бик әйбәт чыга инде. Эшләсәң ватылмыйча. Шуңа кыш көннәрендә әйбәтләп техниканы карап чыгабыз бөтен җирен. Айрат Фәләховның улы да техника белән кызыксына. Ул еш кына әтисе белән бергә техника тирәсендә кайнаша икән. Ә бу, автомобиль йөртүгә мәхәббәт буыннан-буынга тапшырыла торган чын мирас була ала дигән сүз. Миләүшә Хаҗиева, Марат Сабирҗанов. Кукмара яңалыклары. Кукмараның өченче урта мәктәбе, районда ике сменада эшләүче бердәнбер уку йорты. Биредә меңнән артык бала белем ала. Актив уку процессы шартларында мәктәп ашханәсе укучылар һәм укытучылар өчен еш йөрү урынына әверелә. Анда тәҗрибәле пешекчеләр эшли. Алар турында киләсе язмада тулырак. Тәм, очень шикарно, вкусно готовят. Мәктәп пешекчесе гади һөнәрләрдән түгел, аларның буш вакыты бөтенләй юк диярлек. Ашханә биредә иртәнге алтыдан эшли башлый. Шуның өчен барысын да күзәтеп өлгерергә кирәк. Энҗе Мөбарәкшина, повар. Мәктәп ашханәсендә сигез елга якын эшләсә дә, бу һөнәргә ул утыз ел элек килгән. Мәктәп укучыларына үз балаларына караган кебек каравын билгеләп үтте ул. Шуңа күрә дә аларга гел тәмле ризыклар гына пешерергә тырыша. Ике смена ошатабыз, 1065 бала безнең бүгенге көндә. Болай шуплаганда инде безнең көненә 1000 ярым, 1600, 1700 кеше ошатабыз дигән сүз инде. Потому безнең чөнки безнең башлангычлар бит инде ике тапкыр ашый, и безнең өстәвенә әле яңадан 188 бала продленкада йөри. Мәктәптә туклану яхшы һәм тәмле булырга тиеш, ди Гөлназ Хәбибрахманова. Ул шулай ук биредә пешекче булып эшли. Бу мәктәпкә сигез ел элек килгән. Элек бу ашханәдә мөмкинлекләр башкача иде, ди. Шундый күңелле, шундый рәхәт эшләргә. Бөтен условие е бар. Потому что без әле кашаларда суынып бетә иде, ә хәзер уже специальный ниләр бар, приборлар инде менә монда. Алар белән менә җылытып торасың, зато родительләр бер сүз әйтми, шунысы әйбәт. Мәктәп директоры сүзләренә караганда, тиздән бу ашханәдә бераз иркенрәк булачак, чөнки биредә яңа мәктәп төзелә. Аллага шөкер, бездә яңа мәктәп барлыкка килгәч, анда башлангыч сыйныфлар өчен аерым ашханә булачак. Шуннан соң барлык хезмәткәрләргә һәм укучыларга да уңайлырак булыр дип өметләнәбез. Мәктәп ашханәсендә әзерләнгән ризыкларны укучылар гына түгел, ә укытучылар да үз итә. Беренче, икенче ашаулар һәр көн җылы һәм эссе итеп балаларга таратыла. Без үзебез дә укытучылар буларак, пешекчеләребезнең эшләреннән бик канәгать, алар бик тәмле пешерәләр. Миләүшә Хаҗиева, Марат Сабирҗанов, Кукмара яңалыклары. Балалар бакчасын, мәктәпне һәм китапханәне бер урында берләштергән бина. Хәзер биредә укырга һәм тәрбия бирергә барлык шартлар да тудырылды. Шундый уникаль мөмкинлек Каенсар авылында яшәүчеләрдә барлыкка килде, тулырак киләсе язмада. Утром с ясным днем Вот как дружно мы живем! Каенсар авылында балалар бакчасы 1989 нчы елда төзелгән. Ләкин монда капиталь ремонт булмаган. Балалар өчен шартлар да башка иде, диләр хезмәткәрләр. Балалар бакчасын һәм мәктәпне берләштерү турындагы хәбәрне алар шатланып кабул иткәннәр, чөнки бу тәрбия бирү өчен күбрәк мөмкинлекләр ача, диләр. Менә без бик көттек. Бик зарыгып көттек инде, шундый сөендек, моны төзи башлага башлыйлар дигән сүзләрне ишеткәч инде. Җылы идәннәр дә юк иде, җылы батареялар бар инде, ну, теге хәзерге шикелле яңа түгели инде. Бик рәхәт инде хәзер. Туалетлар һәрберсе бүленгән, андый условияләрбез дә юк иде элеккеге садикта инде. Мәктәп хезмәткәрләре дә яңа бина булганга сөенәләр. Ләйсән Закирова биредә утыз елга якын башлангыч сыйныфлар укытучысы булып эшли. Яңа мәктәптә эшләү дә башкача, ди. Хәзерге бу мәктәптә безнең бөтен уңайлыклар да булдырылган, шартлар булдырылган. Бөтен нәрсә заманча таләпләргә туры килә. Хәзер бу мәктәптә инде безгә эшләргә дә эшләргә инде алга таба. Балалар да бик сөенеп киләләр мәктәпкә, бик яраталар мәктәпне. Күп функцияле үзәктә эшли торган тагын бер бина, ул китапханә. Элек ул халыкны китаплар белән җирле мәдәният йортында тәэмин иткән. Элекке библиотекабызның клуб эчендәе, клуб зданиесында, анда да начар түгел, изурые, иркенные, но монсы инде заманча, яңарак, якты, Яңа мебель, матур китаплар, бере монсы беренчесе, икенчесе монда мәктәп белән детсад бер гә булгач, эшләргә бик уңайлы. Яңа күп функцияле үзәк авыл үсешенә инновацион якын килүдән гыйбарәт. Бер урында югары сыйфатлы белем алуны һәм мәдәни мөмкинлекләре бирүне тәэмин итә. Миләүшә Хаҗиева, Марат Сабирҗанов, Кукмара яңалыклары. Кукмарада тарихи вакыйга 40 елдан артык кулланучылар кооперациясе системасында эшләгән, шуларның утыздан артыгы җитәкче булган легендар кешегә мемориаль такта ачылды. Бу чарага аның элеккеге хезмәттәшләре, туганнары һәм дуслары җыелган иде. Бабай будет жить в наших сердцах, в нашей памяти, пока мы о нем помним. Мемориаль такта Шәрип Габдрахман улы 40 ел эшләгән бинага куелды. Аның инициативасы белән районда киң күләмле база булдырылган, күпсанлы цех-конторалар, кибетләр, склад бүлмәләре төзелә, ревизия бүлеге эше, мобиль сәүдә югары дәрәҗәдә оештырыла. Шулай ук халыкны азык-төлек белән тәэмин итү яхшыра. Кукмара районы гомер-гомердән инде ул безнең алдынгы райпулардан саналды. И бүгенгес көндә дә үзенең эшен алып бара ул. Күренеп киткәнегезчә, менә шушы базада безнең элек райпо булган. Ну, шуңа карамастан ул үзенең зданиесе сакланып тора. Ул эшләгән елларда кадрларга аерым игътибар бирелә башлый. Хезмәттәшләре сүзләренә караганда, бу елларда профессионаллар коллективы булдырыла, аларның күбесе егерме елдан артык Стажга ия. Хәр хезмәткәр дә җитәкченең чын кайгыртуын һәм ярдәмен тойган. Аның эшләгән эшләре әйтеп бетергесез, ул стройкалар буенча көчле экономист, көчле теоретик инде. Һәрбер нәрсә алга таба стратегик планнары күп инде. Бик зур төзелешләр алып барды инде. Бу бөтенесен райпо системасына түгел, бөтен район үсешендә бик үзенең зур өлешен керткән шәхес инде. Мемориаль тактаны ачу тантанасына Дәүләт Советы депутаты Римма Ратникова да кайтып, районда кооператив хәрәкәте тормышында зур эз калдырган кеше турындагы истәлекләре белән уртаклашты. Не было тал, э, мяса, не было масла. Ит тә, май да юк иде. Бүген яшьләр талоннар буенча һәр кешегә аена 400 грамм май алганны күз алдына да китерә алмый. Һәм менә шундый шартларда район халкын азык-төлек, кием-салым һәм барлык кирәкле әйберләр белән тәэмин итү кулланучылар кооперациясенең бурычы иде. Шәрип абый бу эшне бик яхшы башкарды. Район кулланучылар оешмалары берлеге җитәкчесе булып эшләгән чорда Шәрип Габдрахман улы җитәкчелегендәге коллектив җиде тапкыр Татпотребсоюзның һәм профсоюзларның өлкә комитетының күчмә Кызыл Байрагын яулаган. Миләүшә Хаҗиева, Марат Сабирҗанов.